Ɛ? Obiara ka kyerɛ wo sɛ yɛbɛtumi akɔm. Kɔmfoɔ no te sɛ ɛne ama biribi afiri soro a Adjma Badu antɔ so mmienu. Ɛnyɛ nɔkora da. Na na okura yɛka yi sikagya kofi no bɛyi de ba dwam no. Moahu sɛ ne ba sosɔ. Ɔduru. Sɛ nka asono mmienu ko a. Nka asoroboa mfa ho sɛn sɛ asono wɔn di wɔn agorɔ wɔ fam na asoroboa nso di n'agorɔ wɔ soro. Nanso, sɛ asoroboa amma n'ani ammere na wampata ntɔkwa no anaa wanka bi a, kwadu no a esisisisi fam hɔ no a asoroboa bɛkɔ akɔte bi adi no, anhwɛ a na asono no ako abubu kwadu no ama afei na ɛkɔm na ɛba abɛde asoroboa. Nana, wei deɛ woanka no yie. First of all, I learn sɛ deɛ nti a mohyiaeɛ koraa no, na ɛmfa saa asɛm yi a wokɔkaa yei ho. Deɛ nti pɔtee a mohyiaa hɔ no, na ɛmfa saa asɛm wei a mokɔkaa yei ho. Na adeɛ baako a medwene ho a ɛyɛ a na mente aseɛ ɛne sɛ, mennim sɛ ɛyɛ a na nnipa werɛ afi sɛ Kumasi a ɛwei, Abonofoɔ wɔ ha. Wokɔ Sunnwan ne ne dɔmaa nso a, Asantefoɔ wɔ hɔ. Nti imagine sɛ biribi agye kɛ seesiei a, ɛdeɛn na ɛbɛsie? Sɛ Asantefoɔ ka sɛ Abonofoɔ nkɔ, na Abonofoɔ nso ka sɛ Asantefoɔ nkɔ a, ɛdeɛn na ɛbɛsie? Abonofoɔ ne Asantefoɔ awareware. Nana yɛ a na woka asɛm bi Nka mɛpɛ sɛ wobɛka sɛ yɛn dɔmaafoɔ deɛ na wanka wagyae sɛ yɛn abonofoɔ deɛ. Sane sɛ na na wada Roma. Wonyɛ bono hene. Otumfoɔ ɔsɛe tutu di Asanteman so. Na na wada Roma. Wodi dɔmaa so. Mekae sɛ asɛm bi siiɛ. Ɛma mmra ne yɛ toatoa anaa? Sɛ wo linke asɛm no to bonofoɔ nyina a, yɛ nya nkorɔfoɔ bi ma wɔn bɛka sɛ daabi o, ɛnyɛ abonofoɔ ne asantefoɔ na anya na mmom ɛyɛ dɔmaafoɔ ne asantefoɔ na anya. That means sɛ, Nana sɛ nka mɛpɛ sɛ wo bɛkasa a, nka wo bɛ use the word dɔmaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Wo nkiriti enemies ɛnfa m'abonofoɔ nyinaa sane sɛ meyɛ sure sɛ even ɛntaafoɔ koraa mpo no a wɔn firi yɛfono baako mu no ɛtɔ da na baako kɔka ntɔkwa a baako nsɔpɔɔte baako ɛno nti saa nsɛm yi a ɛkɔ so yi menyɛ sure sɛ abonofoɔ nyina ɛna wɔn pɛ anaa abonofoɔ nyina ɛna ebi a wɔn tae deɛ wɔyɛ no akyi na na aduru berɛ bi a ɛwɔ sɛ nsɛm bi sei no nka yɛgyae ma nkwadaa na wɔn keka na mpanimfoɔ afrɛ wɔn mo mpanimfoɔ te sɛ mo ka mo afrɛ wɔn mo ma ka kyerɛ sɛ saa nsɛm na wɔde wɔn ano keka no ɛnyɛ nana wo sɛ wonyi nni sɛ sikadwa firi soro na ɛbaeɛ nanso nana dɔmaa abakɔsɛm mu no yɛ a metaa te sɛ mo sɛ aduana mo yɛ ogya na yɛ kraman a na ogya etua na no nana me ne wotu wɔ sɛsi yɛ kraman a ɛne ne te fie. So ohu sɛ bokyea asɔ a? Ɛnyɛ ade a obetumi mpo akɔ akɔfa ho. San sɛ the moment a egya no bɛfa ne ho pɛ, wanhwɛ a ne ho nwi mpo, ne nyinaa bɛkuku. Enti sɛ mugye di sɛ aduana yɛ ogya, na ɛyɛ kraman a na ogya tua n'ano. Wɔ bere a minim sɛ sɛ wode gya tua kraman ano a, anhwɛ a kraman no bɛhyehye a, ɛno deɛ wugye di. Adɛn na obi nso sɛ ne sika dwa firi soro a, ɛno deɛ wunnye nni? Nana, yɛnkum dwafo nni dwa. Bere biara no, Obi deɛ deɛ wonnye nni, na mmom wo deɛ deɛ yɛnnye ntom. Ɛna first of all, sɛdeɛ meka no, the reason why a mode hyiaa ɛhɔ no, saa nkɔmmɔ wei na ɛnsɛ sɛ piem. Woanhwɛ yie a, obi bɛka sɛ ebia ɛyɛ aniberɛ anaasɛ ebia ɛyɛ ɔtan. Ɛno nti mɛsrɛ sɛ saa nneɛma no a ɛkokɔkokɔ so a Ɛtɔ da a, nka yennyae mma nkwadaa no na nka mpanyimfo no a wɔwom no mfrɛ nkwadaa no nteaa wɔn sɛ, Dabi, Sabi mpere aduasa, yɛne Asantefoɔ nni asɛm. Enti, ɛbɛyɛ a, nka saa nsɛm yi a morekeka no, nka monnyae. Da biara meka sɛ, yɛwɔ wɔnom asɛm ba a yɛyɛ yei duom, yei duom. Nanso saa nkurɔfoɔ no, asɛm si pɛ na wɔatwe wɔn ho. abere biara because me te ha yi me nkae time a otumfuo osee tutu ebo odwa ɛkɔ fa adɔmaa asɛm sɛ bi adɔmaa bakosɛm bi anaa adɔmaa mamere bi wɔnyi ni ɛno nti saa deɛ no a ɛkɔ so a wɔanhwɛ yi a da bi a meka sɛ akɔyɛ bɔɔla so gya ɛdɛ bɛgye train no saa da no Nana, ɛnna abehu sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a wokae a na anka ɛnsɛ sɛ woka. Ntɔkwa. Sɛ ntɔkwa si kurom a, da biara meka sɛ, mmusa kuromani, ɛnna ammisa hɔhoɔ. Ɛno nti sɛ yɛanhwɛ yie na yɛma saa nneɛma wei tɔ kɔ so na yɛyɛ adwene sɛ yɛde tribe sɛm, yɛde abusuasɛm, yɛde sɛbi amanyɔsɛm na yɛde asɔre atiatia yɛn ho yɛn ho a, Woanhwɛ ebeduru mmere bi no, na wunnya obi mpo, ɛna ebi koraa woato ne so ɛ. Yɛbɛsrɛ, saa nneɛma no a ɛrekɔ soɔ no, ɛba sei a, na youth no nso asɔre. Ne yɛnka nhunu sɛ, youth no nso no mu na ahoɔden wɔ. So ahunu? Ɛba sɛ na Youth Sɔre, Asante Youth Asɔre, Bonofoɔ Youth Asɔre, na sɛ wɔka sɛ wɔde rebɔ ani a, Nana, na yɛ sɛ ɔman no a yɛse yɛrekyekyere no anaa asomdwoeɛ no a yɛse yɛrepɛ no, ɛwɔ hefa? Ɛbɛyɛ a, ɛyɛ nnipa mmienu na yɛakɔhyia mantam hɔ na yɛretɔn adeɛ. Wotɔn ntoosi, me nso metɔn ntoosi. Ɛnam se me me ntoosi yi deɛ, sɛ wode yɛ nkwan a, wodi a, wubenya mfe bebree de aka wo mfe a Otumfoɔ Nyankopɔn de maa wo no ho. Ebi koraa na meboa, nanso esiane sɛ mepɛ sɛ yɛtɔ me deɛ nti na mede saa adeɛ no abata ho. Enti sɛ wo nso wopɛ sɛ yɛtɔ wo deɛ a, na wo nso woahunu kwan a wobɛfa so a wo nso wode bɛbɔ wo deɛ ho dawuro. Na mmom yɛnka nsɛmpa mfa yɛn deɛ ho, na yɛnkɔndɛɛme obi deɛ. Adeɛ baako a mahunu wɔ yɛn Asantefoɔ ho ne sɛ, abere biara no, yɛpɛ sɛ yɛma amanfoɔ hunu sɛ yɛn akokoɔduru, yɛwɔ animuonyam, sɛbe mprɛduasa, ewiase nyinaa mpo no, yɛn na yɛdi kan. Obiara nso nsi wo wo kwan sɛ wo nso wontumi nyɛ bie. Wo nso wobɛtumi akeka bi, wobɛtumi ayɛ bi. Hɛ, naano sei kutuu sei bamyɛ baayɛ yi, mehunu sɛ sahwifoɔ bi afa na wɔyɛ bi ye, mehunu sɛ ɛ, nzemaafoɔ bi afa na wɔyɛ bi ye, ɛ, nkranfoɔ ne ɛ, mehunu sɛ bonofoɔ bi koraa nso reyɛ bi ye. Ɛnsɛe biribiara, ɛnsɛe hwee, sane sɛ yɛto yɛn ani a yɛn nyinaa yɛ nnipa baako. Apart from sɛ yɛse wei yɛ Bununi, wei yɛ Asanteni, wei yɛ Dagatini, wei yɛ Frafrani, wei yɛ Igbeni, wei yɛ Nkrani no, yɛn nyinaa yɛ nipa baako. Wotwa Bununi ho a, mogya kɔkɔɔ na ɛbɛba. Wotwa Asanteni ho a, mogya kɔkɔɔ na ɛbɛba. Ɛno nti, saa nsɛm no a yɛreyɛ akeka ama no abɛtɔ nkwadaa no tirim no, anhwɛ a ɛde oye nne ne asɛm kɛseɛ na ɛde bɛsie. Na mmom kɛnhunu sɛ, sɛ Kɔmfo bɔne hyɛ nkɔm toro sɛ kuro mu a, yɛ a na ne werɛ fi sɛ kuro no bɔ a, ɔno nso te mu bie. Mɛsrɛ sɛ yɛgye di sɛ yɛyɛ aduan na ɛyɛ ogya, na ɛyɛ kraman a na ogya tua n'ano wɔ abere a kraman ntumi mfa gya ntua n'ano a ɛbɛhyehye no deɛ a, ɛnneɛ adɛn nti na yɛn nso yɛnnye nni sɛ sikadwa, ɛno nso firi soro, na kɔmfoɔ na ɛde baeɛ? Yenkum dwafoɔ nni dwa. Sɛdeɛ wo deɛ teɛ biara no, wobɔ ho dawuro, wode to nsania ani na wayɛ dɛn? Na wapagyam, na obiara nso ahunu sɛdeɛ ɛsi bi teɛ. Yɛte ha yi, sɛbe mprɛ aduasa, na na w'anim a, ɛnyɛ nea ɛnsɔ ara deɛ. Na yɛte ha na Akwasi Buroni baeɛ de Bible de brɛɛ yɛn bɛkyerɛɛ sɛ yɛwɔ Owura bi a Wɔbɛnantee po so. Wɔ aberɛamenu mmienu yɛwɔ hɔ yi, yɛde yɛn nan si po so seesei a yɛbɛmem. Nanso, wɔse nhyira nka deɛ wɔnhuiɛ no ayɛ dɛn? No agye adie. Ɛno nti yɛgye di sɛ yɛn Agyenkwa Yesu Kristo no, wɔbɛnante po so. Na mpo wɔn a wɔde wɔn gyedie hyɛm nya mu suahunu no, wɔn gyedie a ɛtumi yɛ biribi yɛ dɛn de ma wɔn? Wɔse wo gyedie te sɛ sinapi aba mpo a. Wobɛtumi aka akyerɛ mmepɔ sɛ ɛntutu nkɔgu po mu ama mmepɔ ayɛ dɛn? Atutu. Nti Nana Wadaroma, deɛ meka ne sɛ, yɛnkum dwafoɔ nni dwa. Sɛdeɛ wo wo deɛ te a, aberɛ biara no wohoahoa no, kame noɔ no, saa na obi nso reyɛ ne deɛ a, na wagyae na ɔno nso ayɛ ne deɛ. Sane sɛ, yɛn nyinaa, yɛntumi nyɛ dɛn nyɛ pɛ. Me deɛ na menim sɛ ɛyɛ bɔɔl aso gya ɛrehyehyɛ aseɛ nkakrankakra anka yɛrepɛ kwan bi so ayɛ dɛn adum no nansɛn sɛ wobɛhwɛ a bonosɛm ne asantesɛm no nka ɛkɔ akɔ akɔda nanso nana asɛm wei a woaba abɛka yi wobɛhu sɛ firi nnɛ korɔ woasan ahwanyan mu akoma a na ada Ɛbo a na afuo saa berɛ yi, ɛrebɛfiri aseɛ, kokoa a ɔbɛkasa ama sɛbe mprɛ aduasa, akwadaa kumaa bi de w'anim rebɛyɛ fam, akwadaa kumaa bi de ɔpemsoɔ anim reba abɛyɛ fam. Nanso, yɛse deɛ n'aburoo baa kane no, wɔn na ɛde atirimuɔden baeɛ. Sɛ biribi ankɔka papa a, ɛnyɛ grɛdɛ. Ɛkɔba sɛ yɛnya platform, yɛnya akwanya kɔgyina badwam a, Madaroma, ɛyɛ a mom yɛnka nsɛm a ɛde asomdwoeɛ bɛba, mom yɛnka nsɛm a ɛde nkabɔmu bɛba, na mmom mom yɛnka nsɛm a ɛde ntetemu de bɛba. Ɛba saa a, na yɛn a yɛwɔ akyire no, nkwadaa no a yɛn nso yɛba no, na moyɛ ama yɛadi mom mpanimfoɔ no ho yaw. Sane sɛ yɛn nkwadaa mpo, yɛtena ase a, yɛka nkabɔmu nsɛm de kyerɛ yɛn ho yɛn ho. Nti wei deɛ Nana, sɛbe mprɛ aduasa, ɛkura asɛm aka, nanso menweeɛ. Ɛwɔ mu sɛ asɛm no wɔanya aka biem, na mmom deɛ mɛsrɛ ne sɛ, sɛ wokɔnya akwanya bi saa a, w'adaworoma, dwumadie pɔtee no a mokɔeɛ no, ɛno ho nkɔmmɔ na ɛwɔ sɛ modie, na nka ɛbɛyɛ a, woayi, ɛɛ, obi a Wususu sɛ wo ne no nka? Wususu sɛ bi a ɔno koraa deɛ n'asɛm nhia wo no, na nka wayi n'asɛm na ade asi nkyɛn? Sane sɛ, abere biara no, sɛ obi mpo ne wo wɔ ntɔkwa, na sɛ saa nipa no, oyi n'ani, ɔno deɛ wayɛ n'adwene sɛ ɔmfa ho, na da biara, wo deɛ da biara wokɔgyina baabi na abɔ ne din a, amanfoɔ a ɛwɔ hɔ, akwadaa mpo, bɛhu sɛ bi a ɛyɛ aniberɛ, anaasɛ bi a ɛyɛ ɔtan. Sane sɛ nipa a wo ne no reko no, ɔno wɔde ne nsa agu n'akyi, deɛ woreyɛ mpo, ɔse ɔnhunui. Enti ɛba sɛn na wonya akwanya biara no a na wode ɔpemsoɔ anaa wode Asanteman de ayɛ tweapea? Yɛse afa ne afa nka a, na nkyɛ sɛ baabifoɔ mmɛfa nkɔdi. Nka saa berɛ yi, mehunu se yɛn nyinaa yɛ Ghanafoɔ, nti nka adeɛ atɔ Asanteman ani na saa berɛ a me ne wo kasa yi, ɛnofo taberɛ aba a yɛn nyinaa yɛnom ano, ɛyɛ Nana Asantehemaa, wakra kɔ akura yi, ɛna nka Nana wonya akwanya yi, nka ɛwɔ sɛ wode Yaa kɔ nsɛm de ma Asante, Wode yɛn akɔnsɛm de ma otumfoɔ sei tu, sane sɛ, sɛ mempere aduasa, yɛn nyinaa yɛ adɔfoɔ, na mmom yɛnyɛ atamfo. Mpanimfoɔ sɛ, So woannya biribi amma w'ase a, yɛnnyae nsa ammɔ no korɔno? Saa berɛ yi Asanteman ani da bogyam, ɛnna anka ɛhia awerɛkyekyesɛm. Na mmom Nana, sɛ wontumi nka awerɛkyekyesɛm a ɛkura sɛ mempere aduasa, yɛremi a ɛnwuiɛ no, yɛnsan anwati ani. Wei deɛ mɛsere sɛ deɛ ɛkɔeɛ no ankɔ yie. Mɛsrɛ, yɛn nyinaa yɛ nnipa baako. Ɛno nti, nneɛma bi wɔ hɔ a, mom yɛnhunu nea yɛreyɛ na yɛnhunu nea yɛreka, na nkyirema no nso resua. Me din ne DJ KA. Aha yɛ DJ KA Nyansapɔ TV. Make sure sɛ ɔbɛ subscribe na waprɛse notification button for more updates. Makra wo. Bye bye.